Хатын кызлар күбрәк хыянәт итә мин кылса. Син моның белән килешәсең? Чүтте бу ни сорый миннән берәр нинди сәеррәк кеше пычак төртмәсен тагын. Ну. Психолог да кергән бу бандит сетәләр теге. Ну, хыян итәргә ярый, нормально. Нормально.
А икенче хатын алу. Ганыч. Карый. Эшләргә кирәк. Ә менә перфекционизм нәрсәдән барлыкка килә? Ярата белмәгәнеңне соң гына сиз. И әгәр дә сез партнер белән төрле Половая конституцияда икәнсез. Ниш... Менә кара. Фаилә соравына әйдә җавап биреп бетерик. Психолог табылдым, психолог табылдым бүген. А.
Психолог рекомендациясе буенча психологка бардым. Да. психолог үзе йөри торган психологны тәкъдим итте шуңа күрә психологка бардым вот миңа кстати уйлаган бушка психологлар бар оказывается бушка бушка әйе омс буенча бармыни
госуслугада ясасың
сәҗәп бирә робот макс дип атала робот макс Әйдә башта кунак белән таныштырыйк әле, без монда утырабыз да сөйләшеп. Кем бүген бездә кунак Рафаэль, әйдә әле. О.
Бик скромный гына. Да. Давай, кем дип кем дип атарга да белмәссең, дөресен генә әйткәндә. Без инде аны монда чакырдык дус булганга, специалист булганга. Һәм кайбер сорауларны бәлки чишәргә кайбер сорауларда ачыклык кертергә ярдәм итәр дип чакырдык. Бүгенге көннәрдә бик актуаль профессиясе дип әйтимме? Психолог. Әнисә Хәдиева. Менә бит.
Рәхмәт чакыруыгыз өчен. Бәлки кемгәдер файда тияр, бәлки. Бик Чакыру өчен сезнең өч кеше өчен бик файдалы информация булыр бу. Аның өч кеше генә түгел. Икесе без файы белән и минем әни.
А еще минем подружка, как минимум 20 кеше караячак. Бу чыгарылышында бу бик популяр булыр дип ышанам. Хайпанем.
Хайпанем.
Юк, гадәттә бит ниндидер, например, Кайдыр утырганда арада берәр психолог була икән, мин психолог дип әйтә торган кеше. Һәм син белән таныш түгел икән, син үзең тегене йөрәк әзрәк үзең тибрәк тотасың. Җыеласың. Әй, әй, нәрсә уйларсың?
Сүзләрне Лишний уй- сүзләр сөйләмисең. Әнисә дус кеше булгач, монда рәхәтләнеп сөйләшергә була. Потому что ул кемнең кем икәнен болай да яхшы белә. М, Яз беренче чиратта мәхәббәт бит инде. Короче, Кызык та. мәхәббәт диб- дибез дә без бит. А может быть, теге мәхәббәт дигәч, төрле кешенең төрле э, хис уйга киләдер. Ну, например, там, мәхәббәт, Мин псиемне яратам, мәхәббәт. Кемдер менә туган җирен ярата, вот ул мәхәббәт. Менә без бүген ну, күпчелек э, именно Аңламыйча хатынга- капма каршык Әйе. э, па- пол. пол. Противоположный полга булган мәхәббәт. Әйдәгез әле Татарча чыгыгыз әле, чыгыгыз әле шушыннан. Капма-каршы җенескә булган мәхәббәт. Бу әллә ничек яңгырый бу?

Әтисенә, и потом искә төшә. Тәхәрәт бозылды.
Безнең йорттагы яшәүче кешеләр өчен мәгълүмат. Тәхәрәт бозылды.
Ну, примерно так и выглядит, наверное.

Син ниндидер авыр сорау бирдең иң башында ук. Ну, Рамил әйткәнчә, мәхәббәт ул бит инде иратка или хатын кызга карата гына туган илгә, туганнарыңа ниндидер зависимостьларга, ошауга, шундый мәхәббәт дип әйтеп буладырмы?
Без танышулар, андый мәхәббәт белән тоже таныш. Юк, мин гомумән әйтәсе килгән иде то, что кешедә мәхәббәт ул мәхәб любовь. Ул бар яки юк. Әгәр дә бар икән, син бөтен әйбергә дә матур итеп икенче шул матур күзлектән карыйсың. И бөтен җирдә ул мәхәббәтне күрә беләсең, сизәсең, кадерен беләсең. Но шул вакытта бар кешеләр, которые не знают, что это такое. Белмиләр. Ну, ничек?
А, проблема ул, ул вообще кешедә ул проблемамы? Ну, то есть менә ул кеше өчен ул проблема булмаска мөмкин, ләкин аның якыннарына булырга э, мөмкин. Юк, мин минем әйтәсем килә менә. Э, с точки зрения вот вот например, Бар ниндидер стандарт. Ну, стандарт дип әйтик инде, менә гадәти менә бер кеше була бит инде, вот шул стандарт ни кешенең ул мәхәббәт булырга тиеш. Но була отклонение, и ул кешедә ул булмый. Вот ул отклонение дип шутланамы? Яисә ул стандарт просто була, булган кешеләр мәхәббәт ну, хисен тоя торган кешеләр, а була Туймый торган кешеләр. Әйе. Это нормально.
Это тоже нормально, әйе.
Это тоже нормально, ниндидер отклонение түгел.
Ага. Әгәр дә ул кешенең үзенә борчулар тудырмаса. Һәрвакыт без кешенең үзен үзенчә хис итә, шуннан чыгып әйтәбез инде, ул н- норма һәр кешенең үзенеке. Мгм.
Если ул кешегә вот шулай яшәргә нормально, Бернинди проблема с Нормально хабарчылыйка, түгел. значит бик әйбәт.
Нормаль түгел, точно.
Ну, миңа кажется, ми- минем фикерем буенча миңа мөнче инде мәхәббәт э, хисен Ә чөнки туя белмичә. э, мәхәббәт хисен тоер өчен әлбәттә кечкенә вакытта ш- сиңа аны өйрәтергә тиешләр. Если әгәр дә син опытың юк икән, мәхәббәтне син яратмаганнар икән һәм син ярата да белмисен. Шуның кебек, шуннан килеп чыга инде ул. Аңладым мин сине. Аңладым. То есть бу по сути бит инде э, бу хисләрне тоя белү балаларда вот нинди мөхиттә үсәләр алар? Әйе.
Шундый кеше балалар. Кечкенә вакытта закладывается. Бер яшькә кадәр дип тә әйтергә мөмкин. Йә, бай сезнең сүздән чыгып хәзер кайбер вакыйгалар аркасында бит инде ятим калган балалар бар, алар мәхәббәттән мәхрүм булганнар инде. Әйе, алар мәхәббәттән мәхрүм. Аларда бик зур дефицит белән яшиләр. Ә ярый, аңа киләчәктә бит инде тормыш корырга кирәк, яратырга кирәк, яраттырырга кирәк. Ул очракта ничек булыр? Алар бу кискен яисә инде, ну, юк, бу кискен ниндидер зур проблема түгел, потому что Ничек итеп сиңа аңлатырга икән? Әгәр дә ул ярата белми, һәм ул аны мәхәббәт нәрсә икәнен белмәгәч, аңа ул по сути кирәк тә түгел. Ул бүтән юллар белән тормышын кора, бүтән интереслар белән заменяет, любовьны заменяет, бүтән әйберләр, бүтән Ягъни, э, мин күп акча эшлим, һәм миңа кемгәдер үземнең мәхәббәтемне аңлатырга кирәкми. Яисә мин матур, ну, мин матур сүзләр, ләкин үзем матур сүзләр әйтә белмим. Дөрес, ну, теге. Әйдә ки, аңа бара. Ну, мин, ну, бәлки мин мәхәтәп, мәхәббәт. Син ортык хисле даже. Син даже стандартный кешеләргә караганда да күбрәк хислерәк, шуңа күрә фикерләвен, синең кебек фикерләү, ул бөтен кешегә дә хас түгел. Ансы 100%. Шуңа күрә ортык
Ну, менә бу ятим балалар дигәчтен... Мин сине шул җырыңны тыңлап йөрим инде ике атна.
Балалар Все-таки, все-таки бит инде получается ул... Ну, менә мин хәл ишеткәннәрдән нитеп әйтәм. Получается, мәхәббәтне тоймау ул норма түгел. Поезд менә кеше яратылган, ул бит инде яратырга тиеш. Әгәр дә инде фән ягына кереп китсәк, ә бит э, кеше э, үлчергә тиеш, әймен. Ну, Шуңа күрә аның өчен ул яратырга тиеш. Ну, не всегда, конечно. Вот именно, күп кеше Юк. ярата белмичә дә, может,
Но ул бит инде менә ярату хисе менә шуның теге э, бер э, сәбәбе бит инде аның кавышып менә теге үзеңнең теге э, бу- м, балалар булдыру, үзеңнең нәселеңне дәвам итү дигән шикелле. Ә Мәхәббәт хисе булмау, ну, алайса, норма түгел бит инде, ну, чөнки. Ә, аңардан да куркынычрак беләсеңме? Ә ничек шулай булса, син мәхәббәт юк икән ярата белмәгәнеңне соң гына сизсәң. Ягъни әгәр дә син аны сизәсең икән, димәк, синдә анда, ну, душе все равно вот эта потребность мәхәббәткә бар. Һәм, әгәр дә син телисең икән ярата белергә, өйрәнергә, психолог ярдәм итергә мөмкин. Ә ничек ярдәм итә психолог яратырга?
Мәсәлән, шундый запрос белән киләсез. Әйдә запросыңны әйт син примерно. Менә мин ярата белмим. дип әйтәсең дисең. Әйе, ул мисал өчен Әйдә әйт менә. Шулай дигән. Слово в слово.
Юк, менә я мисал өчен мин а, тормыш иптәшем белән яшим ди фәлән елайма. Һәм аңлыйм, мин ярата белмим багай дип әйтәм. Шундый запрос. Түдүт.
Аны монда инде ачыклый башларга күп әйберләрне ачыкларга кирәк. Синең өчен ярату ул нәрсә? Нәрсәдә чагыла? Сине үзең яратканнарын хис итәсеңме?
Э, ә ничек син үзеңне яратуыңны бүтән кешегә белдерә аласың? Э, күп төрле сораулар, сораулар аша гына табып була чын. Әйе, аннары соң бит инде э, аның Э, гаилә э, гаиләнең гомумән шундый бер кечкенә тесты бар миңа калса беләсеңме өч сораудан тора торган ягъни өч пункттан э, ягъни сез ну мәхәббәт аласың төп менә бар мәхәббәт һәм сезнең мәхәббәттә бармы ярату ягъни страсть бармы сез романтические отношения романтические отношения әйе икенчесе ул показательләр дип әйтергә тиеш күрсәткечләр икенчесе аның якынлык шулай бит ягъни сез никадәр сез якын аралаша аласыз бер берегез белән дусмы сез әйме шулай бит инде һәм өченчесе ничек
общие цели уртак уртак максатлар уртак максатлар уртак планнар тормышка карата бер караш партнерым белән. Һәм ялгышмасам, әгәр дә менә үзегезнең дә үзегездә дә санап карагыз әле, үзегезнең сөйгән ярыгызга карата шушы хисләр бармы сездә? Ягъни якынлык дус буларак, иптәш буларак, әй ниндидер киңәшче буларак күрәсезме? Аннары соң страсть, ярату, ялкын бер-берегезгә бер-берегезгә карата һәм уртак максатлар. Ягъни Менә әгәр дә гаилә тормышында вообще Парда шушылар була икән, димәк, сез гармоничный, тулы, матур пар гаилә дип әйтергә нигез бар. Ә берсе булмаса.
Әгәр... Ну, типа, хатын миңа дус түгел. Ә алай бик, бик частый күренеш, на самом деле. Һәм ул даже кайсыздыр... Пивочка юк. Кайсысыдыр, шуның һәр вакыт ул аксый. Э, сез менә шул э, вакытында аңлап аласыз икән менә миндә менә что то менә бу өлкә аксый да дип әгәр дә сез аны распознавать итәсез икән вакытында әлбәттә аны өстендә эшләргә аны күтәрергә һәм төзәтергә мөмкин вот это вот как раз таки называется бергәләп ике бергә ике кеше бергә эшли икән э, отношенияләр өстендә ул һәрвакыт ниндидер үзенең нәтиҗәләрен бирә яхшы нәтиҗәләрен бирә. Ну, һәрбер эштә дә шулай бит.
Әйе. Ике кеше, ну, ике кеше дә нитергә тырышса, әйе, ике кеше дә тырышса, икесе дә тырышырга кирәк, була.
да.
Әгәр дә берсе генә тырышып, икенчесе арка таба тарта икән, ну, ул очракта бит инде. Яки үзгәрергә тәмәскә мөмкин. Аңа потому что и так все устраивает. Монда бит инде аның вытекающий дип әйтергә мөмкин тоже бар. Әгәр дә сиңа гаиләңдә ялкын җитми, мәхәббәт, ягъни страсть җитми икән, димәк, син аны бүтән җирдән каяндыр алырга мөмкинсең. Шулай бит, ну, дөрес аңлыйм мин Ә инде. Теге минем генә минем карашым түгел монда дип әйтәм инде. И часто такое бывает. читтән эзли башлыйлар. Ә дөрес, әгәр дә дөреслек белән эш итсәк, аны уртага салып, обсуждать итәргә кирәк, килешергә кирәк. Проблемның проблемның бар икәнлеген танырга посмотреть в глаза надо. Вот безнең менә шушы якта аксый, безгә җитмиме мәсәлән романтика. Әйе. Юк, ә күп кеше аны не хочет признавать или вообще даже там что-то делать и читтән эзли. и, э, ире или хатыны. И шулай иттереп, ул каяндыр читтән устраснны таба, ә калганнар это все устраивает гаиләдә. Шуңа күрә вот, вот читтәгесе ул стабилизатор дип атала как раз таки. Mm -hmm. Ул стабилизирует сине хәзерге семейный отношенияны. То есть, когда ир или хатын ну хыянәт хыянәткә кереп киттек бит инде без шулаймы аңламыйча мәсәлән э, гаилә тормышында нәрсәдер җитми һәм аны каяндыр читтән эзләү это вот как раз поиски стабилизаторов. Вот был стабилизатор, э, был ярдәм итә бу гаиләгә дальше функционировать. Һәм э, Аңлавымча, ничек кенә сәер яңгыраса да, имә, хыянәт итү, ул гаиләне коткарып калу өчен. Әйе. Дөрес.
Куркыныч.
Күп, күп вакыт шулай килеп тә чыга. Күп вакыт хыянәткә барган вакытта ир-атлар особенно алар ниндидер аерылышу яки хатыннан китү турында алар уйламыйлар да. Алар вот как раз таки җитмәгәнне эзлиләр. Но при этом не собираются бер анда аерылышырга или что-то менять. Ә хатын-кыз хыянәте нәрсәдән гыйбарәт? Хатын-кыз хыянәте шундый ук, әйе, шундый ук тоже стабилизатор кебек бара, но анда больше эмоцияләр белән э, бәйле. Анда уже э, страсть кына түгел, ә ниндидер духовный якынлык, ниндидер романтические отношения больше, я бы сказала, алар эзлиләр. аларга җитеп бетмәскә мөмкин. Менә безнең безнең бит инде барыбер канда да бар, моны әйтеп кенә бетерим инде. Безнең э, иратлар безнең менталитетта да теге ярай нәрсә инде. Менә чәчкә 8 марка. Ну теге а хатын кызлар более нигрәк бит азрак теге что-то э, ходят хисле шуңардан да бәлки була торгандыр менә шундый сорау менә хатын кызлар күбрәк хыянәт итәме яисә иратлармы Минем фикеремсә алдан әйтеп куям, минем күзәтүләрем буенча һәм инде теге таксиста таксистлар белән сөйләшүләрдән чыгып та гомумән болай теге таныш-белешләр белән аралашкан буенча да чыгып кына әйтә алам. Һәм соңгы арада мин шаккатам, хатын-кызлар күбрәк хыянәт итә миңа калса. Син моның белән килешәсеңме? Юк, мин моның белән килешмим. Ир-атларга күбрәк хас хыянәт. аларга күбрәк. Менә минем ишеткәнем бар шундый шундый теория дип әйтимме соң инде. Каядыр ишеттем инде шундый фраза, что ну, типа ир-ат хыянәт итсә, ул э, ул типа вот сөяркәсен ярата дигән сүз түгел. Әйе.
Ул ә хатын, хатын кыз хыянәт итсә, то ул уже менә ул сөяркәсен ниндидер менә эмоционально уже яратам ул аны, ниндидер менә эмоциональный Әйе, мин бәйләнеш бар. даже әйтер идем, күп хатын-кызлар хыянәткә решаться итер алдыннан аларның уже ниндидер эмоциональный зависимость барлыкка килә икенче кешедән. То есть алар башта влюбляются, гашык булалар, аннары гына хыянәткә баралар. Ә, ярый, шулай ук менә кызык чагыштыру. Ә, әйтәләр бит менә син әйттең, башта ияләшәләр, яме эмоциональ яктан э, үзенең хатын кызлар турында сүз бара. Хатын кызлар эмоциональ яктан бәйләнәләр, аннары соңына хыянәт итәләр. Ә, күпчелек иратлар Бу күпчелек турында әлбәттә исключениеләр бик күп һәм ситуацияләр күп. Һичшиксез. Бөтенесе дә алай дигән сүз түгел. Беләсез нинди фикер килде?
Иратлар, ну, типа, иратлар күбрәк хыянәт итәләр. Ну, алар бит кем беләндер хыянәт итәләр. Шуңа күрә монда, по-моему, бу сорау теге спорный.
Тоже бик кызык сорау, бик кызык сорау. Менә А ты умный, блин. Чыннан да.
Юк, бу Если только берничә ир атсыз бер хатын кыз белән хыянәт итсә, бу бүтән статистика аклап булмый.
Менә хатын-кыз эмоцияләрдән соң хыянәт итә. Әйе. Ә ирод кеше, ягъни ниндидер гади җенси мөнәсәбәтне алар хыянәткә дә чутламый. Э, һәм нидер күңеле белән, йөрәге белән якынлык кылуны гына хыянәткә чутлыйлар. Бу шундый фикер бар. Шундый фикер йөри бу э, Әйе инде. Килешәм, алай алар алай дип уйларга, э, үз-үзләрен акларга хаклы. Но бу алар өчен такое оправдание аларга, но без дә аларны не оправдываем никак. Хыянәт ул хатын-кызныкымы, ир-атныкымы, нинди булса да ул барыбер хыянәт. Әйе, менә шуны баш әйтеп куярга кирәк, башта. Әйе.
Без монда менә ир-атларны аклап, без Монда просто без хәзер ничек кирәк, бай бай дитсәләр теге. Ну, хыян итәргә Ярый, нормально. Нормально. Нет, это не нормально. Бер очракта да это не нормально. Ул гаиләне коткара ул. Әйбәтне. Бахытлы яшәшсез. Юк, но минем фикерем буенча, менә син әйттең дә гаиләне коткара торган стабилизатор дип әйбит. Но ул бит барыбер Аның аннан чыккан ниндидер последствиелар була. Әйе, То есть- последствиелар бик күп булалар әле алар. Чөнки Һәм- һәм Әле шулар алар- турында һәм сөйләшәләр, алар авыр да нәрсәләр булалар. булырга мөмкин, гомумән, Нәрсә- ничек аның индикаторлары бармы, мисал өчен, ну, ир ирне Хыянәтне хыянәт иткәнен распознать как? ничек тоярга? Ничек ничек хыянәтне распознать нинди индикаторлар бар? Иң беренче әйтергә кирәк, әгәр дә ирен или хатынын изменять итә икән, э, Гадәттә, партнер, ул аны белә иң соңгы булып. Чөнки бөтен окружение, дуслар, ниндидер кешеләр, алар бөтен нәрсә сизә, күрә, ә иң якын кеше, который вот изменяет, ул иң соңыннан гына белергә мөмкин. Аңа тоже төрле сәбәпләре бар инде. Беренчесе, анын проблемнын бар икәнен күрергә теләмәү. Потому что если без аны әйтәбез икән, вот проблема бар, аны хәл итә башларга кирәк. Нәрсәдер эшләргә, нәрсәдер үзгәртергә. Вот, шуңа күрә предпочитают не замечать, что есть проблема. Ә, ярар ачыкланды ди, кемдер хыянәт иткәне. Шуннан нинди последствияләр булырга мөмкин? Э, тыныч тормыш бетә инде, әлбәттә. Анда, если ир изме, э, хыянәт иткән икән,

бу очракта ул еще даже сильнее усугубляет. Например, yeah, yeah. ире даже Шу... аерышырга да ул теләмәгәндер. Ләкин вот үзенең поведениесе белән шул дәрәҗәгә җиткерә, что ул думает, ладно, все, конец. Шуңа күрә, менә әгәр дә... Тоже синең хәзер бу фразаларың звучат как это. Ул, может быть, алай теләмәгән дә, но вот хатыны андый поведениесе белән. Разводка менә алып килә инде. Әле мин хәзер тагын әйтәчәкмен, һәм ул ошамаячак. Дөресен генә әйткәндә, э, э, шуңа күрә, как только ачыклана хыянәт, сразу психологка йөгерергә кирәк. Либо семейный, иренне или хатынны тотып семейныйга барырга кирәк, яки уже индивидуальный үзендә разбираться итәргә. Э, бер генә хыянәт тә, как бы это грустно не звучало, буш урында барлыкка килми. Һәм ике якта җаваплылык ике якта несет ответственность за этот хыянәт, за эту измену. Әйе, әлбәттә, кемдер әйтергә мөмкин, вот я же там, ну, ничек инде мин гаепле булыйм, это же вот ул, ул хыянәт иткән, мин, мин бит жертва, но күп вакытта изменяет неспроста, тик торганнан түгел. Менә хәзер мин инде борчылам. Иратлар спокойно хыян итергә китмәсләр микән дип. Юк инде, юк.
Хыян без бит инде аерып, э, ну тегә әйттек аны. Хыянәт итү бит инде беркайчан да яхшылыкка китерми торган әйбер. Ул менә Ул разрушает. Хыянәт итү. Разрушает бөтен якыннарны. Әйе, ниндидер проблема булган дигән сүз. То есть кешенең ниндидер э, психологик яктан ниндидер проблемалары бар. Әйдәгез болай дип әйтәбез.
Хыянәткә барыр алдыннан. Мисал өчен әйтеп кенә бетерим. Менә мисал Менә страсть мәсьәләсендә килеп, ну, сез килешә алмыйсыз үзеңнең ну, тормыш иптәшең белән килешә алмыйсың. Сиңа мисал өчен шундый форма кирәк, андый формалар алман булдыра алмый. Ну, ә син бер бер кемдә хыянәт итәсе килми. Син хәзер әйтергә сен теге төрле разная половая конституция турында. Кемнедер слабыйрак, кемнедер сильныйрак. И әгәр дә сез партнер белән төрле половая конституциядә икәнсез, нишләргә? Син шулай дип сорадыңмы? Әйе, юк, без бит баягырак сөйләдек. Хыянәт итү нәрсә җитмәгәнлектән килеп чыгарга мөмкин. Мисал өчен, половой конституция төрле, ләкин хыянәт итәсе килми. Әйе, андый очракта әлеге дә баягы сөйләшү, ниндидер килешәсең, Компромисслар эзлисең. Э, беләсезме, нәрсә әйтмәкче идем? Ну, барының, барлык э, әйбернең, барлык проблеманың решениесе ул сөйләшү. Әйе, без килешәбез.
Янәра бигрәк авыр сөйләшергә безнең халыкка. Нишләп соң кешеләр шуны аңлап просто сөйләшмиләр? Ә, Менә без- Даже сөйләшкәндә дә беләсеңме, нидер двойные послания, нидер төттерү, өттерү, менә а- аны с- тоже сөйләшүгә кертеп булмый. Ул бит инде Ул бит әле беләсеңме, Мин шундый.
сөйләшү бит э, беренче чиратта кеше Бусина намек иде. кеше а, аек акылда булырга тиеш. Без бит әйтәбез осознанность дип, ә бит Әйе, ул менә осознанный. ул бөтен булган процессларны аңларга тиеш. Ни өчен мин болай эшләдем? Ә мин бит болай эшли ала идем. Ә, ни- ә Рамил, нәрсә өчен мин шулай Осознанный эшләдем? кешеләр алар
Син уйлаганча күп түгел. Менә, менә, менә шул менә мин һәр вакытта да психологлардан сорыйм, әйтәм, ә күпме соң вообще осознанный кешеләр? Вообще, говорит, әз. Бик әз, Прям, бик э, әз. б- Без әйтәм бит, хатын белән э, йөр- б- б- бер э, ара семейный психологка йөрдек инде. И ул безгә әйтә иде, типа, ничего сезнең сезнең уровень осознанности, без, говорит, обычно бер бишенче, алтынчы сеансларда килә идек, менә сезнең белән башлаган этапка инде кешеләр белән, то есть, ул бит инде тоже осознанностьны эшләп, сөйләшеп, алар ни, сезнең, говорит, вообще, ну, типа, классно в плане, ну, ну, әйтәм бит.
Тем не менее, нидер проблема табылган барыбер. Проблема эзләсәң табыла инде ул.
имеется в виду самый главный глобаль проблемалар булмасын ә мондый бәләкәй генә теге үзең дә безнең аллага шөкер хәзер үзебез хәл итә торган проблеманы сөйләшә башлагач күпчелек проблемаларны просто сөйләшеп кенә хәл итәсең но ул шуның хәтлек авыр ул шуның хәтлек эш аңа прям өйрәнергә кирәк аны надо вот прям үзенең башында надо вот прям сразу туктарга и уйларга менә мин әйтәм Ничек, ничек ул аны ишетәчәк, ничек аңлаячак? Э, ничек икенче төрле итеп әйтергә була? Сразу син. Менә мин әйтергә телим дим. Э, син, син, син шапшак, анда носкиларны ыргыткансың. Сколько можно? Это меня бесит. Аны бит инде бүтәнчә әйтергә була. Э, менә мин Убирай говно.
Мин мин җыштырган идем, әгәр дә сиңа авыр булмаса, алып куя алмассың микән дип. И бер 10 тапкыр әйткәннән соң һәм әйбәт итеп әйткәннән соң, ул нормаль акылда булган кешегә барып җитергә тиеш. Чөнки Менә һәр вакытта да шул ни бар шул звездочка, условие. Шул шарт, икенче кеше тоже адекват һәм нормальный булырга тиеш. Ул бик авыр, әгәр дә синең икенчең теге Син вроде, ну, ну, аңлыйсың нәрсә эшләгәнен, теге вроде анализируешь, ни. Ә икенче кешегә прям барыбер булса, мин әйтәм, ул нык авыр булыр. Кайбер Хатын да әйтә бит инде, менә ул без гаилә подкасты төшергәндә, ниндидер менә, ә, анда бер тема бар иде безнең, ничек иреңне психологка алып барырга, ничек, типа, ул әйтә, күпчелек подружкалар, ниләр, таныш-белеш кызлар, Миннән сорыйлар, ди, ничек син аны менә мәҗбүр иттең психологка барырга дип. Ә әйтәм, мин аны мәҗбүр итмәдем, ул вообще-то үзе миңа тәкъдим итте. То есть, мин әйтәм, ну, получается, вот еще... ул шундый актуаль проблема, что... Заинтересованность еще, әгәр дә ирендә тоже заинтересован сохранить эти отношения хорошие и еще даже улучшить. то, әлбәттә, ул үзе үк әйтергә мөмкин. Мәсәлән, безнең тоже ирем белән кризисный вакытлар булды, һәм ул миңа үзе тәкъдим итте. Берничә тапкыр, причем, әйдә семейный психологка барабыз дип. Ул вакытта мин үзем әзер түгел идем. Ну, спустя сколько-то лет даже сама стала психологом. Вот. Прикольно.
Да. А.
Настолько, настолько я грамотно айткен, что вы уже психолог уже. Может, психолог.
Ну, нәрсе сөйләсә шын келген, давай.
И бер җиргә көзге куйган имеш. Психолог э, һәм без. Давай.
Бар маскаларың алып барга таннан сөйләшә. Ладно, а, яхшы, әйдә, вот менә шулай сөйләшергә теге без бит инде әйтәбез хәзер а, гаиләдә күпчелек проблеманы сөйләшеп кенә хәл итеп була дип. А, Бар микән нидер бер кечкенә генә шундый статистика, гомумән, а, гаиләләр еш нинди проблемалар белән очрашалар? Нинди еш запрослар белән киләләр икән гаилә психологларына?
Әйе, андый статистика бар. Э, күбрәк э, кризисный моментларда. Һәр гаиләнең үзенең этаплары була. И һәр этапта нидер кризис. Һәм ул аны үтергә мөмкин җайлы һәм наоборот конструктивный, конструктивный гына уздыру җибәрергә мөмкин. Вот. Ә нинди этапларда барлыкка килә гаиләдә кризислар дип сорарга теләгәнсеңдер инде син уже хәзер мин сорарга теләгән
ул беренчесе беренче бала тугач беренче бала тугач где то бер бер өч ел когда вот гаилә беренче өченче ел гаилә тормышы кризис була һәм күп күп гаиләләр шул вакытта инде аерылышалар да Вообще шундый статистика яңа, свежий статистика, что Татарстанда узган ел 12 мең брак заключился, и шунын 9 меңе развод уже. Бу даже 50 проценттан күбрәк дигән, нидер котышкы зур саннар. Уже сәйбә китә, вообще. Аерылулар хәзер бик-бик Ә сәбәбе, сәбәбе, бу әйдә менә бала туганнан гына түгел бит инде. Я, бала туа да, әни ди- э, потому что опять-таки э, функцияләр үзгәрә. Син бит инде егет белән кыз, там, ир белән хатын гына түгел, ә әти-әни функцияләре барлыкка килә. Ну, можно не справляться или анда әни слияниегә китә бала белән, ә перифериядә анда Ир-ат кеше кала һәм ул үзен покинутый, непонятый итеп хис итергә мөмкин, анда нидер салкынлыклар барлыкка килә. Это все, э, через это проходят все. То есть это нормальный кризис, то нормативный кризис. Э, теге аны кризис дигәч тә, о, что-то там страшное дип күз алдына китерә кирәкми. Һәм шулай ук балалар мәктәпкә киткәч 7 яшьтә, когда уже 7 Ун яшь, ун ел арасында тагын кризис барлыкка килеп ала. Дальше уже инде унҗиде, егерме еллык. Потом уже балалар балалар киткәч, икәү калгач, әйме? Менә мин шуны уйлый идем. Менә ансы тоже бик күп.
Беләсеңме теге?
Аерылышулар менә тоже шул яшьтә бар. Ни, нәрсә ул? Менә мин беләсеңме? Это называется синдром покинутого гнезда, когда Вот, вот. Син уже бөтен вниманиен балаларга, гаиләгә бирәсең, а тут уже Син остаешься только ирем белән, что с ним делать вообще? Әгәр дә син аның белән Әйе. якын булмагансың икән, Әйе. ул синең якын кешең булмаган икән, син ачык, син аны күрә башлыйсың, син аны күрә башлыйсың кимчелекләрен, ул раздражать итәргә мөмкин, ну, әгәр дә монда мәхәббәт, ниндидер якын, якын җаваплылык дөрес мәгънәсендә булмаган икән, то вот тоже ул вакытта ул получается 45 50 яшьләр тирәсендә тоже бер шундый кризис булып ала. Ой, или что уйрылырга язмасын инде. Уйлаган идем менә әниләр турында. Безнең бит инде әти-әниләр э, күпчелек э, бала хакы дип яшиләр бит инде. Менә күр, менә мин бала өчен яшим дип менә. Мин беләсезме, менә шундый нәрсә. Апеллирует сразу белән талашуылса. Мин синең белән. Честно сказать, менә ул мине даже немножко напрягает. То, что беренче әзрәк ответвление мин бит инде менә былай сөйләргә яратам. Татар халкында, менә безнең халыкта әсәрләр һәр вакытта да ниндидер менә ире эчә, аны кыйный, ул аны бала белән ташлаган, менә шундый э, жертва бөтенесе. Ул, ул бала хакы өчен яши, ни, менә шундый, менә шундый ниләр. Һәм бу бит инде, димәк, безнең менталитетта да бар дигән сүз. Менә минем әниләрдән дә еш кына иш, ну, иштә идем мин теге. Без бит инде сез дип яшибез, сез өчен, сезнең өчен бөтенләй бер эшлибез теге. Буыннан буынга килә торган әйбер бит инде ул. Һәм мин шундый уйланып, ну, уйланганым бар. Мин әйтәм, ә син прикинь, менә син гомер буе бала дип яшисең, әйме, теге бер-береңне күрмисең, эштән ни, балаңа нитәсең, тегелә былай. И килеп җитә бер вакыт, ул балалар бит синең өеңнән китә. Һәм син каласың, ирең я хатының белән. Һәм син гомер буе бер-береңне күрмичә яшәдең, бала дип, бала дип. Ә ул балалар хәзер каядыр, үзләренең баласы дип яшиләр. Менә кара, менә шушы ситуациядә ике төрле. Син менә каласың ирең белән капма-каршы. Син можешь дальше аның белән чын отношениеләр, там, икенче сулыш өреп җибәреп, матур отношениеләр построить. Яки уже әгәр дә аңлыйсың икән, что ул бу кеше белән Кем соң бу минем өчен чужой кеше дип уйлыйсың икән, то ул тот опять разводка китерә. Ну менә чын булган. А еще тукта, әйтеп кенә бетерим менә шушы ситуациядә. Вот менә син әйтәсең, балалар өчен дип яшисең, и даже күп кеше, күп бала аны ишетеп тә үсә, менә без синең өчен дип, сезнең өчен яшәдек. Ә ул балаларга кирәк булды микән соң андый жертва? Смотри, а ул балалар Беләсеңме, үскәч та шул ук әти-әнисе кебек булган партнерларын эзлиләр. Алар Әйе. менә ниндине күреп үсәләр, отношения. Алар олы тормышта, когда үзләренә пар сайлыйлар, шундый ук аларында шул ук кабатлана. Күп ва- күп очракта. Ну, мин Если осознанность булмаса, если на автомате, то 100% почти шундый ук паттерннар. Ну, Но мин- осознанность белән үзгәртергә мөмкин бөтен әйберен дә. Әгәр ачыклабрак, ягъни, ягъни Монда ике асылны ник шул тора? Син нәрсә аңламыйсың соң? Юк, мин аңлыйм. Мин ачыклык кертәсем килгән инде. Ягъни, мисал өчен минем ну, допустим, әти эчкән дип нык әйтте. Һәм мин мин хатын кыз буларак допустим ул кыз кеше буларак мин үземә ирегә шундый кешеләрдән сайлаячакмын мени дип әйтәсең шундый эмоцияләр кичерә торган әгәр синең ирең даже эчмәскә дә мөмкин ул булырга мөмкин бөтенләй э, алкогольгә каршы но ул булырга может деспотичный тираничный абьюзивный, ну анда бүтән бүтән әйберләр дә булмау өчен где пострадать. Әгәр дә нишләп менә әйтә баягына кап уйдырдың син теге теге китап та тыңлыйм, анда шундый әсәрле страдальческий дигән ул ул бит реальный элек шулай булган. Элек тә хәзер дә нишләп элек? Хәзер дә шундый. Ду хәзер менә развод, менә развод статистикасын караса, хәзер ошамаса нәрсә дип китәләр. Хәзер кәш белмим, ну вот элеккеге поколение, элеккеге буын мин ну каян калган, ни өчен, ни өчен алар китмәгәннәр? Ни өчен алар түзгәннәр, чыдаганнар менә шушы әйберләрне? Менә сугыштан соң, сугышка бит инде Ир-атлар бөтенесе дә диярлек киткәннәр. Әйе. Һәм ир-атлар әз калган. Ә булганына шөкер итә. Әйе, булганына шөкер итергә кирәк. Ничо, ничо. Безнең ир-атлар болай да әнә. Да, булган булсын.
Әйе.
Шуңа күрә шуннан калгандыр дип уйлыйм мин моны. Әйе, инде әлбәттә шуннан калган, шуннан килгән. Шуңа күрә дефицит, ир-атларның дефициты. Әйе, әйе.
Шул, гаилә корырга кирәк, тәэмин итәргә кирәк. Шуңа күрә Кыйныйма, ничего, зато Зато Әнә, бар. Зато ашарыбызга бар, ни, ну, шундыйрак нәрсә дип уйлыйм мин. Шундый. Әйе, дөрестән дә шулай. Фикерләр белән. Ну, ә хәзер бит инде заманнар андый түгел. Но вот установкалар шулай килгән, төз, төз, потому что әниләргә әбиләр өйрәткәннәр төзергә кирәк дип, әниләр безгә әйтә инде, если так условно брать. А, а чынлыкта-то уже условияләр совсем другие, поэтому төзергә кирәк түгел. Ә, качырга кирәк. Если ну, син... анда бит, э, ялгышмасам, нидер, ниләр дә бар, теге... Әйе, организациялар.
Организациялар буша торган.
Э, Козанда алар исемнәр белән әйтә алмыйм, кызганычка каршы, ләкин күп һәм бар э, жертва домашнего насилия. Аларга кров, ну вот, яшәргә мөмкинлекләр бирә торган бушка яшиләр, аларга эш табалар, аларга торырга Җир, кием һәм башка бөтен менә шундый уңайлыклар тудырылган центрлар бар. Аннан соң беләсеңме тагын нәрсәдән дә булырга мөмкин? Нәрсәдән? Кеше үзгәрештән курка. Әйе, менә. Менә ул бит инде син уйлап кара, иреңнән китү, ул тормышыңны 180 градуска борып яңа тормыш башлау дигән Әйе, сүз. әйе. Бу так- Әле аеруча балаларың булса, ниндидер теге уже тормыш кайный. Ә син монда уйлап кара, кайбер кеше яңа фатирга күчергә куркып яши теге яңа тормыш үзгәрә дип теге күнегә бер ни буенча, бер сукмак буенча барырга. Ә монда нәрсәдер үзгәртергә кирәк. Ш- Шул да э, ни Әйе, ясарга мөмкин. шул бик ягымлы. күп.

процесслар алып китә үзем белән, что психологически, эмоциональный алым белән бәйле. Но менә минем моңа карата бүтәнчәрәк караш. Сез ничектер бик җиңел тасвирлап бирдегез шушы аерылышуны да. Миңа калса, аерылышу ул бер төрле

тирәнрәк һәм мәгънәлерәктер, бәлки шушы мөнәсәбәтләрне коткарырга, ягъни мөрәҗәгать итәргә. Әгәр дә әйе, әгәр дә теләк бар икән, теләк бар икән коткарырга һәрвакыт һәрвакыт коткарырга була. Әгәр дә ир-ат һәм хатын-кыз алар икесе дә заинтересован, икесе дә булырга тиеш, аңлыйсыңмы? Бер генә як коткарып кала алмый беренче тә. Мин яратам, мин синнән китәсем килми, әйдә бергә булыйк, икенчесе шул ук вакытта теге Әй, барсына дип ят йөрсә булмый, килешәм. Әйе, әйе, икенче сәйти икән инде. Әйдә, тырышып карыйк. Әйдә, анда күпме вакыт без бер-беребезгә. Э, тиран ди, кыйный ди. Кул күтәрә. Сразу кочырга дигән фикергә килдек бит бая гына. Әйе. Ә, Коткарырга, психологка барып карарга бәлки. Психологка барып карарга мөмкин. Әгәр дә менә шул тиран абьюзер булган кеше үзгәрә ала икән, әгәр дә икесе дә телиләр икән дәвам итәргә, мәхәббәтне саклап калырга гаиләне, әлбәттә, һәрвакыт була юллар табарга. Әгәр дә ире или хатыны, как без уже ачыкладык, абьюзер һәм такой тиран, ну, или теге домашний насилие кыйный икән, ну, биреп кара бер шанс. Әгәр дә икенчесе өченче тапкыр әгүр үзгәрми икән? Әйдә, бөтен якка да борып җибәрим әле безнең бөтен Ой, безнең янда бүген психолог булгач рәхәтләнеп сөйләшергә була. Менә киң таралган, ниндидер киң таралган без бит инде. Киң таралган дигәч уже кызык. Әлбәттә. Киң таралган ниндидер э, расстройстволар дип әйтим. Проблема. Расстройство желудка. Кемгә кирәк ул терминология? Юк, миңа кызык, например, миндә расстройство, бер расстройство бар микән?

Миңа да әйтмәде. Ә сиңа әйттеме? Миңа да әйтмәде.
Бу чыннан да очень кызык, кызык. Ни? Мин Юк, үземә Минем кызык бераз нәрсә әйтәсе килгән иде. Психология, мин кай вакыт мин шундый теге дуализм бар, теге бер яктан бер якка мин Нигилизм. чайка- чайкал.
Әйе.
Ни?

Кеше как будто, ну, ниндидер теге слабеет. Теге, ой, минем проблема бугай, минем детский травмалар бугай. Как будто бы минем ощущение, что син ул детский травманың кайбер травмаларны белмәсәң, сиңа гораздо проще булыр иде яшәргә. То есть минем әйтәсем килә, әгәр дә без хәзер теориягә кереп китәбез икән, әйме? Синдә дә расстройство бар, миндә дә расстройство бар.

Әгәр дә акчасы юк икән. Вообще юк икән, алар бушлай да бар. Шалтыратыгыз миңа. Килегез, сөйләшү утырып закрыгына. Юк, бушлай да бар, мөрәҗәгать итеп, теге сөйләшергә генә кирәк. Юк, әкрен генә ияләнеп киләбез менә. Рилслар дисең бит инде, әйме? Теге теге үзарада да сөйләшәбез, теге психологка барып кайттым. Теге нормаль күренеш. Ә бераз төгелрәк булса, ул сәеррәк булыр иде. Ну, ул синең э, нинди Хәзер тирә хәзер нормаль ие нормаль. тирә ягыңда булган кешеләр просто еще адекват. тирә- Осознанный. кешеләр белән берләми, братан, Осознанный. әйдә, син артист. Юк, алар бит тоже осознанный кешеләр.
Паң-паң әлегә башлар иде. Имеется в виду, вот әгәр дә Ну, минем бар, минем бар әле э, шундый э, танышларым бит. Скептик. скептически карый торган.
Ну, алар ягында, алар янында мин особо сөйләмим ул нәрсә, нәрсәне, ул нәрсәләрне. Кирәк тә түгел.
Кирәк тә түгел, аларга да конфликтка китергә мөмкин икән. Ну, то есть, э, әйтәсем килә, тенденция бар, то, что вот психологка йөрү, әйбәт, нәрсә. Хатын кызлар күбрәк йөрү психологка яратлармы? Хатын кызлар.
Мине сорадың син. Миңа калса, э, хатын кызлар күбрәк, Ну, бик зур аерма түгел, потому что ир-атлар тоже күп йөри. Ну, менә шундый ничек кенә булса да моңсу тема бар бит инде ул суицидлар, әйме? Һәм без бит инде берничә төргә бүләбез яисә вот ир-атлар арасында. Вообще.
Мин бит бер позитив. Может, бер позитив тема кердек. Давай, давай, минем бар бер тема. Әйбәт позитив тема. Юк, мин психологлар ягына гына барасым килә. Бар бит инде менә суицид, ир-атлар ягыннан, хатын-кызлар ягыннан. һәм балалар суициды әйе менә нәрсә ишетергә телисең югы иң күп бит инде менә балалар ягыннан суицид һәм менә ничек аларны ничек менә әтиәниләргә аңлатырга икән что если что-то непонятно можешь вот довериега шалтыратырга можешь вот мөрәҗәгать итәргә әгәр дә миңа сөйли алмасаң дустыңа сөйли алмасаң может быть вот шалтыратып кара. Әйе, аны синең яклы икән. Опять-таки шул вот әти-әнидә осознанность үстерергә, или шул ук мәктәпләрдә миңа калса эшләр алып барыла. Ул доверенный номерлары алар даже анда эленеп тә торадыр. Тора анысы бер мәсьәлә ләкин. Әйе, аны кулланалармы, юкмы? Но мин беләм то, что э, бар психологларның практикаларында, которые вот действительно балалар кочып Әти-әнисеннән, или шундый ситуациядә, когда прям вот менә домашний насилие булганда качып, шалтыратып ярдәм сораган балалар бар алар.
Ну,
М, А вообще с- суицидларга килгәндә просто гап-гади монда киңәш, это вот безусловно любовь. Әти-әни әгәр дә ярата икән и принимает аны таким, какой он есть, без всяких условий, Вот.
то бер, бер бала да, бер зур үскәч, ул зур кеше дә суицидка бармаячак. Если гаилә җылылыгы, мәхәббәт, әти-әни мәхәббәтен белсә. Менә мин үземә һәрвакытта да шуны искә төшереп торам теге. Мгм. Барыбер бала булгач бит инде хәзер шундый возраст еще теге. Э, минем дә ресурсларым җитеп бетми теге энергетический кайвакыт арган буласың теге ну юк инде эмоционально ни и теге ачуың килә нитәсең и мин үземә һәрвакытта да искә төшерәм что беренчедән ул сорамады э, аны теге ну табырга әйме син аны үзең теләп алып кайттың үзең теләп аллаһ тәгалә бирде сиңа шуңа күрә син аны яратырга тиеш просто вот просто не то что вот ул нәрсәләр эшләде и син аны яратасың ә вот просто булганы өчен яратырга тиеш син аны вот шундый безусловно булырга тиеш э, вот бик матур җырлый бии яки там бишлегә укыган өчен экзамен биргән өчен түгел менә бик нечкә темалар бит инде менә син байрак та аны кузгатып алдың ягъни теге детский травмалардан килә бәлки ул травмаларны турында белмәсәң яхшырак та булыр иде дигән әйе ләкин мин шок катам, менә без никадәр сөйләшәбез инде һәм теге кайбер мисалларны китерә. Менә кечкенә чакта шулар шундый шундый караш булган булса сиңа, син үскәч шундый булырга мөмкинсең һәм шул призмадан карыйсың һәм дөрестән дә шулай. Ягъни бер бер яшьтән өч яшькә кадәр син теге дөньяны

Бара, бара, и она надо Ягни, вовремя ну, закрывать ну, возрастные, вот эти, возрастные. Күргәнегез, әйтимә, күргәнегез бармы икән менә шундый кеше теге, теге бер дау, ну, теге. Бөтенләй берне кабып карый тора. Фаил бу, Фаил. Менә безне күргән бар, ул менә безнең янда утыра. Шакып карыйсың, нәрсәдер куядыр, ну, просто, просто интересно. Нәрсәдән? Тактильно, тактильно, понятно. Э. Аннары соң, бүтән мисал син әйткән, менә кечкенә чакта сиңа, допустим, ничектер акырганнар кычкырганнар ничетерсең кимсеткәннәр икән син үскәч шул сыйфатны үзеңдә таба алырга мөмкинсең ягъни син үзеңнең балаңа уже кычкырырга мөмкинсең шул ук позага басып әйме шул ук сүз белән бик бик менә частый күренеш бәлки рамил үзендә дә әйтер мәсәлән балага ачу чыкканда или орышканда ну синха орышмыйм дип әйтте инде син әйбәт әти но әниләр әниләргә күбрәк инде ул әниләр бит инде воспитывает и күбрәк вакыт үткәрәләр мәсәлән мин үземдә дә элек тоя идем менә Ничек басып, нинди сүзләр белән, нинди вот выражение лица мин менә әйтәм, ук и мин ловлю себя на мысли, это же вот менә әни миңа нәкъ шулай итеп кычкырган, орышкан Ну, иде. ну И минем мин әйтәсем шуны килә. неосознанно проецирую балага тоже. Әйе. Әйе, һаман юк, гомеремдә иң кызык ягы. Әгәр дә э, шәҗә- шәҗ- Шәҗәрә. менә шуны Шәҗәрә. караган очракта, һәм м, син бит әйтгән идең, м, синең буында, допустим, булган икән бабаң, Ул үлгән, белмим, допустим, белмим инде йөрәк тромб белән допустим син дә шулай тромб белән китерергә мөмкин шулай әйе шуның кадәр кабатланырга мөмкин тарих ул булган икән мен син тоже булырга мөмкинсең генограмма дип атала инде ул это вот когда вот это память память поколений әгәр ул мент икән продажный значит син дә продажный мент буласың иә һәм аны ачыкларга э, җиңел Э, опять-таки психологка киләсез. Генограмма... получается, ниндидер бабаң подкастлар яздырган. Генограмма төзисез. Аның бабасы просто Миша кич утырырга яраткан, сөйләшеп. Короче, беләсезме? Менә мин, э, менә бу темага нәрсә әйтер идем. Э, Поня... Вот теге, әйттең бит менә, кой вакыт үземне ловлю, что мин әнигә ошап, нитә. Ну, бала әгәр дә бүтән әйбер күрмәгән булып үскәч, Әйе. Тагын нәрсәне кабатларга тиеш соң ул? Нәрсә, нинди мөхиттә үсә ул, нинди... Это вот опыт, какой опыт был, ул шул опытны несет. Әйе, нинди тәртип күргән, нинди нәрсә, нинди талашканнармы әти-әнисе анда, или мәхәббәт күрсәткәнме, ниме. Менә мин аны, беләсезме, ничек, кайчан сизгән идем, что ничего себе, оказывается, шулай аерыла икән. То есть вот Минем гаиләдә теге мәхәббәт сүзләре, менә яратам дигән сүзне җиңел генә әйтәләр, то есть э, мәхәббәтне күрсәтү җиңел, то есть җиңел күрсәтәләр теге. И улым, мин сине шундый яратам, менә просто так әйтергә мөмкиннәр әй бит. Ә минем Илүзәнең гаиләсендә ал- а- а- алай җиңел әйтмиләр. Һәм мин э, сизгәнем, что э, минем дусларым арасында да шундый ниләр бар. Тан, теге Шундый кешеләр теге, мин, например, әни белән или әти белән сөйләшкәндә ярар, там, ладно, улым, мин сине бик яратам, давай, со. Юлар миңа шундый, чү, ничек Это не норма. Алар өчен норма. Мин әйтә ул, мин, мин шулай, мин әтигә мин сине яратам дисә, ул, ул миңа килеп кыйнар иде, наверное, типа, чүзә, короче. Ну, настолько, типа, аерыла. Әйе, бик нык аерыла. И вот хатын белән вот яши башлагач, мин аны сизә башлаганым, что Миңа җитми. Җылылык. Ну мин җылылык түгел, ә ул мин күнеккән именно Мөхит?
сүзләр белән.
Ә, Менә сүзләр. сүз, менә җылы сүзгә теге анда. Җылылык бит инде. Э, о, Әйе, җы- җы- юк, җылылык б- бар, но именно вот словесный, то есть вот именно А, сиңа сүзләр, сүзләр Әйе. белән а, аңлату өчен мәхәббәтне. Әйе. Мәхәббәтне бит аңа Начар сүзләр Аллаһ белән, бит инде. а можно просто э, Поступками. Әйе, поступками.
И вот син әйттең дә теге әнигә ошатып дип. Без бит хәзер әниләрдә яшибез. Апа ул абьюзермы?
Апа.
Апа, апа. Апа, апа, ул абьюзер.
Абьюзер. Әниләр белән яшибез. Һәм Мин не то что сизәм, мин аны күрәм. Мин аны э, Илүзәгә әйтәм дә, мин әйтәм, Әйнә, син моны хатыны карамас дип уйладыңмыни? «Е, ул бит аны белә.
Әйтеп Йә, бетерсен. ул безнең подкастларны карамый. Понимаешь, и ул э, э, мин аны а- аңа да әйтәм, син вот бар бит инде шундый әле теге, шундый сыйфат, менә Кешедә бар икән нинди нәрсә, ул синең ачуыңны чыгара икән, димәк ул синдә дә бар. Менә вот шундый нәрсә бар инде. И Илүзәнең, әйе, Илүзәнең кайвакыт теге ул әйтә бит инде, менә нәрсәгә шулай эшләде инде ул вообще, ну, алай булырга тиеш түгел, ник шулай әйтте дип, например, теге, ну, әнисен, например, Амиләгә э, дип әйтик инде. И аннан соң озак та вакыт үтми, үзе нәкъ шулай ук эшли. Мәктәп син әле генә әниеңә ачуың килде шулай эшләгәнгә, ә хәзер син үзең шулай эшлисең. Юк шунда да точно, то есть ну нитә инде про. Е, это уже такой паттерн неосознанный, подсознательный, шул кадәр кереп утырган. И син аны можешь вакыт белән үзгәртергә. Вот каждый раз, когда син әйтергә можешь быть

Ну ул опять таки шундый авыр әйбер ул. Бик авыр инде. Мин әйтәм бит, семейный психологта булганда без безгә тиз генә бер пример китерәм, короче, безнең бары шундый нәрсә, теге була ул мелкие әйберләр, которые бесит. То есть вот э, элементарный пример. Мине напрягает то, что э, кухняда чүп чиләгендә мусор иелә менә болай. Ну, мин аны һәрвакытта да Без иллюзиягә сиздек синең әйтәм.
перфекционизм. Юк, б- б- мин алай перфекционист димәс идем мин үземне. По крайней мере, мин шулай уйлыйм. Потому что Син шулай дип Потому уйлыйсың.
что, потому что күргәнем бар. Ниләрне? Перфекционист кешеләрне күргәнем бар. Э, Әйе, ну, шул сине мусор, мусор борчый. Мусор өелә инде.
Ну, то есть, вот, ул теге, ну, любой кешене бесит инде, ну, вот мусор, менә вот син чүп чиләге тулган, ну, син шуның өстенә еще мусор куясың. Да, это смотреть неприятно, сүздә юк, но вот. меня не бесит. Любой вот. кешене это не бесит. Вот. Аннан соң, например, бу минем яктан паттерн, яйма. Мин үзәгә постоянно әйтәм, ну, блин, тулды чиләк, бәйлә дә куй син аны, мин аны чыгарып атам. Ниган иясең? Опять-таки, ә смотри, шундый ук момент бар.
Ә нигә син үзең барып бәйләп алып булмыйсың? Бәйли мин, мин аны өлгермим күреп тулган вакытта. Ну, то есть мин уже күрәм, когда уже ул менә вай йөргән. Аңлашылды, әйе.
Ә аның ягыннан бары шундый паттерн. Типа, мин душтан чыккач, сөлгене залның ишегенә элеп куям. И ул әйтә, ник син аны монда эләсең? Нигә монда эләсең син аны? Вешалка бар, әнә ни бар, кер юны. Мәйтәм, ну, белмим, ну, кипсен,

ну возможно мин аңа просто хәзер игътибар итмимдер ну то есть хәл ителде хәл ителде все ну то есть проблема юк просто но минем беләсезме э, әйтәсе килгән фикерем нәрсәдә иде ул менә шул вакытта ул әйтә сез аңларга тиеш что Ике якның да, ике, синең һәм хатыныңның определенный стратегия, тормышта яши торган стратегиясе бар. Менә ул шулай яшәгән гомер буе. Һәм хәзер сез бергә яшисез, һәм бер-берегездән таләп итәсез ул юлны үзгәртергә. Һәм ул җиңел түгел. Сезнең миегез һәрвакытта да элеккеге юлга кайтачак. Сез эшкә йөрисез һәрвакытта да бер юл белән. Алыштырыгыз юлыгызны көн саен. Бүген моннан барам, бүген әзрәк урабрак барам. Бүген бу маршруткада бармыйм, мисал өчен, да, бу ни белән. И шулай ул, потому что күпчелек кеше автоматта яши. Ул күнеккән менә, иртә белән торды, төшенче тартты, кофе ясады, эчте, там, нитте, ну, шундый бер стратегия. Әйе, безнең 95 процент, гомумән, бер төрле бер төрле процесслар бар. Автоматизм. Менә көннегезне уйлап карагыз әле сезнең реально дөрес анда 95% бер төрле барачак. Берәр көнне әнидер үзгәреш кертүгә баш миенә ул энергозатратный процесс. Шуңа күрә ул аны нормальный. Берәр көнне, например, бөтен әйберне сул кул белән эшләп кара. Аша сул кул белән анда мисал өчен анда теге. Теш чистартырга мөмкин.
Язып кара. То есть прям вот шулай үзгәртергә. И шуннан соң ул говорит, сезнең миегез әкрен-әкрен генә

Э, кем булып син дальше дәвам итәчәксең тормыш нинди нинди травмаларны будешь отыгрывать барысы да безнең җиде яшькә кадәр уже складывается җиде яшьтән соң уже син только менә э, булган опытны кулланып булган паттернларны кулланып уже дальше сценарийлар проигрываешь Төрле ситуациядә, ну шул бер үк җиде яшькә кадәр баланы, балага бөтен мөмкин булган кадәр көчне, вакытны, ресурсларны кертәбез икән, без аларга бирәбез икән, то дальше можем не переживать за его будущее, потому что ул полноценный, адекватный, счастливый, здоровый кеше булып яшәячәк. Баланың балачагын На бик игътибарлы булырга кирәк һәм вот игнорировать итмәскә кирәк инде. Мин килешәм, мин хәзер уйлап утырам мин. Ну, барыбер теге идеаль булып булмый бит инде. Барыбер идеаль булып булмый. Нет никого без травм. И невозможно не нанести травму. И травма это не значит плохо. Бик шәп булды бу. Бик шәп әңгәмә булды. Шушы ноктадан бер йомгакларга да бакып тор. Файдалы булгандыр дип ышанам. Кайсы тема гомумән күңелегезгә якынрак килде? Языгыз әле. Һәм рәхәтләнеп мөрәҗәгать итә аласыз бу.
Рәхмәт. Ая.
Хәзер заказларың күп булыр инде, клиентларың чиратка басыр инде. Тушты, отышты. Мин хамын бер проблемам бар әле, хамын менә шуны ишәйт. Сям!
Шуннан да бик зур рәхмәт, бик күңелле булды. Шәп булды.
Все?
Ниндидер, ниндидер нәтиҗә килергә кирәк. Нәтиҗәме? Давай, минем шундый нәтиҗә. Аерылышырга ашыкмагыз. Психологлар бар ярдәмгә килергә. Мәем.
Ниндидер
кискен

Ә минем нәтиҗә беләсме инде, мин әти, менә яшь әти-әниләргә һәм гомумән әти-әниләргә әйтәсем килә. Балагызның бал... күпчелек шундый фикер бар. Әй, аңламый әле ул. Әй, пычагын да белми әле ул. Бала, кстати, Бала...
туганнан, туганнан аңлый. Бөтен әйберне сеңдереп бара, бөтен әйберне аңлый ул. Ә, аңламаган ә, шикелле тоелса да, аңлый. Шуңа күрә балагызга игътибарлы булыгыз һәм Ялгышырга, нәрсәнедер теге дөрес итеп эшләмәскә булсын, булсын, ул аның тормыш тәҗрибәсе, ул шулай иттереп менә теге восприятие мира, тормышны күз, Формалаша.
әйе, күзаллау шуннан барлыкка килә. Шуңа күрә түземле булыгыз, чыдам булыгыз, ресурсларыгызны, энергиягезне ничектер тулыландырып торыгыз, чөнки энергия күп кирәк.